dhi ng'iyo nya nonro mar bedo e achiel key to unity mano e gima wadhi ng'iyo kawuono kabe pod aparo ni ka en ni kuota ni wawuoyo kuom bedo e achiel kuom kristo bedo e achiel en ranyisi kata gima kare kristo ka lemo nwang'e sabato mokalo kowacho ni nyasaye no- mondo oketwa wabed e achiel wabed e achiel mana kaka en gi wuoro gin achiel to wambe wabed e iye mondo wambe wabed achiel koro wuoyo e dhok achiel waseneno bende ni nyasaye wuoro wuoyi gi roho maler gite gitiyo e achiel En Nyasaye achiel kuom adek, gitiyo kanyakla kendo giwuotho dhi kare. Kawuono wang'iyo kanyo puonjo mowuok kuom nyanonro mar bedo e achiel. Ka studio antie kod Elder Rasas Okubu Maganda, bende antiere kod Elder David Okusa. Amoso tena ni happy Sabbath. Happy Happy day. day.
Happy day. Happy Happy Sabbath. Sabbath.
Abuko Elder Rasas motelo lemo. Walemo.
Ruodhwa bende Nyasachwa erokamano kuom luongowa mondo wanon tie ndiko e sechegi eki. E, tiend ndiko nyisowa ni mondo wabed achiel ei Kristo nikech richo to pogowa gi Kristo. To wayudo ni ng'wono osetimnwa e musalaba ma jawar oseluongowa mondo wabi ire wayud ngima mak rum, pwodhwa kuom richo duto kendo yie mondo Roho opuonj ogandani kokalo mana kuomwa e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Amina.
Ochako ka anyise ne wapuonjre kaendi kawuono kuom wach macho ni nyanonro mar bedo achiel. Penjo maduong' mapenjo kaendi en ni en tudruok mane mantie kind chiwo luor kod riwruok. Magi gik mwadhi ng'iyo kaen chiwo luor kod riwruok. Mbako gich marwa wuok e buk mar Joefeso achiel verse ochiko nyaka apar. Mawacho kanyo ni nonyisowa wach ma manoum mar dwarone kaka herane gi tichne manochano kuom Kristo obet, mondo omi ndalo manokete ochopi, kendo mondo oriw gik moko duto achiel, ee Kristo, gik manie polo kod manie piny. Mano e mako gik mantiere godo kaendi. Pile wacho ni mokwa- mokadho nowuok kuom Yesu ka otemo jiwo mondo obed e achiel. Ka wang'iyo kae to wach mar achiel mowuoyo kuome ni Paulo owuon bende owuoye kotemo jiwo Jokristo mondo obed e achiel kinde ka kinde kaendi. Ing'eyo ka wawuoyo kuom Jo-Efeso, kota mokadho nowuoyo kuom Paulo ka nowuotho barupege kaka ne en Efeso. Noyudo ni Efeso ne en dala ma noger, chokruok mantie kanyo ero Jokristo mantie kanyo gin joma ne wuok kuonde mo- dhoudi mopogore opogore. Nitie jok ma ne gin Jo-Yahudi, nitie jok ma ne ok gin Jo-Yahudi. Ne gin jok ma ne wuok kuom okenge e ngima mopogore opogore social aspects mag social life mag nopogore nitie joma ne tiyo tije mag opogore opogore to ne gibiro gerewore kaende mondo mi ne giwuothi ma giwinj kata ma giwuo kata ma giwinj wach mar yesu kristo nyaka ne gibed e achiel omiyo paulo ne temo nyisogi ni mondo mi wageng' pogruok ma nyalo e kindwa nyaka wawuoth e achiel unity mar kanisa riwruok mar kanisa ne nyaka bed e kind jo-Yahudi gi jogo ma ok jo-Yahudi mondo giwuoth e par achiel kata e body achiel mar Kristo. Mano omiyo wacho ni Paulo osewacho ni e Kristo watimo kamaendi, e Kristo gik ma kama kamaendi. Botiende ne ok wacho ni kuom ng'ato, but wacho ni kuom Kristo. Gik ma Kristo motelo wacho ni kuom Kristo. Wang'eyo ni nitie- en gweth mage mayudore ei Kristo e bed achiel e David. Erokamano.
Namba achiel, Wayudo ka jachien ka nobiro e piny kaendi, nobiro mokwelo, okawo Adam kod Hawa, ogolo e lwet kuma noketgie maber. Mane puodho ma nolosi mowach ni ber chuth kendo chopo kare, tich ne ler maber, gimoro amora ne ber. To aneno ka jachien obiro, mobiro mokawo nyithindo mane ne nitie, ogolo e lwet Kristo. Koro kogologi e lwet Nyasaye, ochako bedo kodgi e weche mopogore opogore ma koro waneno sani makelo weche mag richo and the rest ja, kristo kuom hera mare koro biro mondo mi ochak ogolwa e lwet ang'ono e lwet jachien nikech jachien koro kawa koro wacho niya ni magi gin nyithinda magi gin joga no wanda kane gin e gine e got kachacha to nyiso kristo niya nineno magi duto tete to tere e wi got malo ni magi gin ang'ono gin maga koro kulri mondo ilama kata pogni ang'ono pogni portion kamoro mathin in bed ibed iriti ok en wuoyo kod jachwech nikech en gige nokwalo en en jakuo nokwalo yutho gigi kuom ng'ano kuom nyasaye koro kristo duogo golowa e lwet jachien kato luongowa niya ni wan nyithinde ma koro ochako kawo adopted children wan nyithindo mokawo ne waseringo moa richo nodhi olal kodwa ma wawuok koro kwan nyithind nyasaye waringo wadhi oko to kristo duogo koro kawowa to owachonwa kisomo joefeso achiel adek nyaka apar ang'wen kowacho niya ni koro wan nyithinde wan nyige kendo wan ang'ono wan yawuote ni to kendo wacho niya ni nyasaye ma wuoroni koro marwa nikech koro wacho niya un owetena kuom wan, un, koro wan owete kristo to wacho ni nyasaye ma wuoro en koro en adiwa achiel moriwo wang'ono waduto te omiyo koro onge gimoro niya ni kaendi nitie akwede moro ni maendi ok ja israel to maendi ja-Israel, nikech jo-Israel ema ne warruok ni okwongo oketi e lwetgi mokwongo, to noket e lwetgi ni mondo mi gin bende gidhi e pinje duto mondo mi gin bende warruok ni mondo mi jomoko bende otim nade oyude, nok gitimo mano. To koro inyisowa niya ni wan jo-Kristo kata masani mane ok ne ok ne ok en gimoro ma ni nochuno ni nyaka wabed kod warruokni, warruokni okelnwa nono. okelnwa kendo koro wanyalo luongo wanyalo luongo ni nyithind Nyasaye. To ber moro mwatimo to timore nade? Onge. Mano miyo Jerumi wacho niya ni geno ma wan godo kuom Kristo koro kel ang'ono, okelnwa ang'ono, wich kuot. Nikech kane pod wan joricho, Kristo notimore nade? Nothonwa. Onge ber moro mane wasetimo to deserve ni mondo omi koro wabed ang'ono, wabed nyithind Nyasaye. To koro luongwa ni koro wan nyithind Nyasaye. Tiwacho ni warruokni, gima ber ni endi, michni, kare nokete ch- nyaka chakruok mar gero pinyni foundation mar piny kiketo misingi mar pinyni to warruok bende nosetimre nade noseketi koro mano emomiyo johana adek apar gauchiel wacho niya nikech nyasaye nohero piny kama mane ochiwo wuode maminde ma ni ng'at moyie kuome to bed koda ng'ono ngima ma nyaka chieng' en warruok mochiw nono ma ok chun godo ng'ato gima koro idwaro kuom ng'ato en niya ni koyie to okawo warruok niendi kae to obedo ga ng'ono gi ngima ma nyaka chieng' Koro obedo nyathi Nyasaye. Mane maling'ling' mopondo ni ng'at ma nonego bed ni tho tho ma nyaka chieng' otimne ng'uon e yo moro ma kendo koro en onyalo yudo ngima motimore nade ma nyaka chieng'. Mago maling'ling' mantie muma ma Nyasaye otimo ne dhano, kech ma Nyasaye otimo ne dhano. Koro wacho niya, ni ei familia wa niendi mar Nyasaye niendi, koro waduto te warom waduto te warom nikech hera mar Nyasaye okwakowa wang'ono waduto. Onge ber moro kaka kama ibeteno jakwath misetimo ma dang' iwach ni in koro in malo moloyo ng'at machielo manenowa kani kata mawinjo puonjni endi. Mana ng'wono mar Nyasaye motimonwa emomiyo koro warom wan nyithind Nyasaye ang'ono waduto. Koro pogruok bedo mana niya, ni warruokni be ikawe okele nono koro kanyo magno bibede ni ane ng'at machielo kawo warruok ng'at machielo kotimo nade ok okawo warruok lakini okele ne ji ang'ono ni ji duto magi e gweth ma nitie ma nyasaye ma kristo okelonwa kamano wayudo kanyo mokwongo ni kaka iwacho ni ne ka dhano oseng'anjo mm. nopogore gi nyasaye koro obedo ni yore wan koro kaka nyasaye jachien donge mm. satan Kata ni Nyasaye nobiro kuom tho mar Kristo mokawowa kendo dwokowa oketwa kare. Koro wan kaka nyathi nyithinde. Nyithinde. Kizungu wacho ni by adoption. Mm. To nyathi ma adopted Mm. en gi rights Sima kimirwa. Gima kimi- ok- Is it ok- Kimirwa? en nyathi ma- No. ok en Kimirwa.
Nyathi mobile adopted. Mm. Ikawe bedo mari. Inyalo yudo nyathi kich tikawe mondo obed Obed mari ok nyathini. en kimirwa. Ah. Koro en aena gi

kata iwacho kendo ni warruok koro miwa wang'o wangwa duto magi gin gweth mwayudo ka okadho kuom kuom yesu kristo Eh, Ne- ne nitie mana gimoro ma adwa jiwo matin Mm. ne ni- no- k- dho kisungu wacho ni predestined Mm. koro ji mang'eny osewacho ni ni jomoko nitie Ma manong'ad ni noseng'adnegi ni biro yudo biro yudo warruok warruok. to jomoko biro lal Eh. gima timore kanyo en na niya ni ng'ato ang'ata moyie ok bilal Ok bilal. obiro yudo warruok noseik ni Ee, wadhiro noseik ni warruok joka dhano ni mondo giyud warruok Amen. to mach to nolos ni satan gang'ono Gi Satan mong'anjo. e mano ni e mathayo piero ariyo gabich sues piero ang'wen gachiel to nikech miriambo jachien okawo ji ogolo e warruok kowuondogi mondo gidhi gikonye mana wang' en gima ber ma en go onge Erokamano. Ee. Wadhi ne migawo machielo kae ketho ohinga